Горнай улууһа өр күүппүт объектэртэн биирдэстэрэ республикаҕа соҕотох Уһук Илиҥҥэ үһүс ытыы спордун киирин уонна кини интернетин «Демография национальнай тосхол» чэрчитинэн спорт олох нуормата региональнай бырайыагынан АЭП капитал хааччахтаммыт эппиэтинэстээх тэрилтэ тутан үлэһэ киллэрдэ. Эбийиэк үөрүүлээх арыллыытыгар Ил Дархан Айсен Николаев, Саха Республикатын бырабыыталыстыбатын бэрэссэдээтэлин солбуйааччы Сергей Местников, Саха Республикатын физическэй култуураҕа уонна спорка министрэ Леонид Спирдонов ыалдьыттаатылар. Тэрээһиҥҥэ Айсен Сергеевич Олимпийскай эрэллэри бэлэмниир спортивнай оскуола дириэктэригэр Роман Поповка спортивнай тэриллэри атыылаһарга биэс сүүс тыһыынча солкуобай суумалаах сертификаты туттарда.
Настоящий специализированный стрелковый комплекс. Единственный пока на территории республики, третий на Дальнем Востоке. Общая площадь вместе с интернатом практически 10 тысяч квадратных метров. В него вложено Бу күн Николай Лукин аатынан республикатааҕы Буулдьаны ытыыга күрэхтэһии тэҥинэн арылынна. Горнай улууһугар маннык улахан спорт объега тутулларыгар улуустан улахан күрэхтэһиилэргэ дойдубут аатын дорҕоонноохтук ааттаппыт спортсменнар өҥөлөөх буолбуттара саарбаҕа суох. Киинэр холобурдарыгар олоҕуран үүнэр көлүөнэ ыччаттара спорт муҥутуур чыпчаалыгар тиийэллэригэр Бу саҥа тутуллубут Бэргэн спортивнай комплекса инникитин олуга охсуо. Билим көрө-көрө үөрэбин, бу биһиги кэмҥэ маннык хоҕа, биһи маннык тиирэ хоҕ этибит, ол иһин мечтайдыыр этибит, оттон билим бу мечтабыт уже толон турартан үөрэбит. Онно будущее поколениеҕа спортсменнарга, охчуттарга именно туох маннык оборудование, специализация бартан тутуллубутуттан барыларын ох спортсменнарын онно таптыыр сүгүрүйэр дьоннору, тренердары, онно олохтоохтору аҕардалиэхпин баҕарабын. Икки мэндиэмэннээх тиир дьиэтин аллараа тээһигэр булдьаны ытыы киэҥ саалата баар буолбут. Манна дьарыктанар дьон биэһэн уонна сүүрбэ биэс миэтирэ тэйиччиттэн ытар кыахтаахтар. Оттон иккис этээскэ оҕунан тыыга илирэйэтэ. Манна уонаҕас отут уонна түөрт да миэтирэ тэйиччиттэн туран оҕунан ытыахтара. Киир эбийиэгэ аныы кэмирдэбилин бартын тутуһан ымпыгар-чымпыгар тиийэ оҥоһуллубут. Манна биэс миэтэрэҕэ бу дистанцияҕа булдьанан тыы уонна сүбэ биэс миэтэрэҕэ бэстилиэтинэн тыы бу малокалибернай бэстилиэтинай бүтэпкэ булуоҕа. Маны таһынан бу отут туох туох туруоҕа манна бу истиэнэҕэ Отут установка, ол установкаҕа пневматическай ытыылар блоктара бэстилиэтинэн уонна сааннан. бу туохха, бу аллара этээскэ, бу кинилэргэ наллаах кабинетта барыта бааллар. Ол курдук хранение оружие баар, манна сааны ыраастыыр кабинеттар бааллар, сааны оҥорор мастерской баар, сааны ремоннуур мастерской диэн баар буолуоҕа. Тиир атыгар кэккэлэһэ турар үс мэндиэмэннээх биэһэн миэстэлээх интернет дьиэ иккис үһүс этээстэригэр иккилии үстүү уонна түөртүү миэстэлээх утуйар хостор олохтоммуттар. Оттон аллараа этээскэ аһыыр суунар тыраанар хостор бааллар. Бу курдук тыа сиригэр сэдэх саҥа тутуу горнай улууһун ыччатыгар эрэ буолбакка, республика бүттүүн үүнэр көлүөнэтигэр аанын тэлэччи арыйан үлэтин саҕалаата. Роман Дмитриев, Вячеслав Алексеев, Үлэ күүһэ хаһыат, Горнай улууһа, Бэрдьиэстээх.